Yy, mae pwysigrwydd porfa yn amlwg i bawb, does dim amheuaeth mai porfa ydi'r bwyd rhata a yn aml iawn mwya' effeithiol i fwydo i anifeiliaid fferm, ac oherwydd hynny wrth reswm mae cael y borfa iawn a rheoli'r borfa yno'n iawn yn bwysig iawn iawn os ydych chi am ffermio'n llwyddiannus. Yym, un o'r pethau mae rhaid ni ystyried wrth reswm ydi pa fath o borfa sydd eisiau, ac wedyn sut mae creu a rheoli'r math yna o borfa yn y ffordd mwya' effeithiol. Sem amheuaeth bod porfeydd a phorfeydd i gael, mae rhai yn gynhyrchiol iawn, mae llawer iawn wrth reswm yn cynnwys rhywogaethau llai cynhyrchiol a llawer iawn o chwyn, ac felly wrth reswm fyddan nhw byth yn cynhyrchu cymaint o fwyd na bwyd o'r ansawdd gorau i'r anifeiliaid i fwydo. Cymru. Beth mae rhywun yn edrych amdano mewn porfa? Wel, wrth reswm, cynhyrchiant ydi'r peth pwysica i ddechre. Mae rhaid cael cynhyrchiant mawr dros gydol y flwyddyn, ond hefyd cael y cynhyrchiant yno dros gyfnod hir o'r flwyddyn, hynny ydi, tyfiant, nid yn unig yng nghanol yr ha pan mae pob tyfiant yn debyg o dyfu'n dda beth bynnag, ond tyfiant yn y gwanwyn cynnar, tyfiant yn yr hydref er mwyn ymestyn y tymor tyfu cyn belled â phosib, a sem amheuaeth bod y rhywogaethau gorau o borfa yn medru gwneud hynny'n rhwydd. Ar ben hynny yw'r rheswm mae rhaid cael porfa sy'n mynd i ymateb yn dda i fawnbynnau fel gwrtaith, ac eto mae'r rhywogaethau gorau yn medru gwneud hynny yn llawer iawn gwell na llawer iawn o'r rhywogaethau mae rhywun yn ei weld yn gyffredin mewn hen forfeydd yn enwedig. Ac ar ben hynny, wrth reswm, un o'r pethau mwyaf pwysig ydy ansawdd neu'r maeth mae'r tyfiant yma yn mynd i gynnig. Mae rhaid bod cymaint â phosib o ynni, mae rhaid bod o fewn rheswm gymaint â phosib o brotein, a hefyd mae rhaid cael gymaint o'r maetholion eraill fel magnesium ac yn y blaen sydd mor hanfodol bwysig er mwyn cynnig lifel iach sy'n cynhyrchu yn dda. Ac felly dyne'r ffactorau dyn ni'n edrych amdanyn nhw mewn porfa a dyma'r ffactorau sydd yn mynd i gael eu cynnig gen y mathau gorau o laswellt a meillion ac efallai hyd yn oed mathau eraill o blanhigion mewn rhai amgylchiadau hefyd. Y dewis ydi hadu gan amla yn y gwanwyn, sydd wrth reswm yn tueddu fod yn dymor naturiol i hau ac i hadu, ac wrth hadu yn y gwanwyn mae o'n galluogi'r hade sefydlu'n gryf drost yr ha, a myn' i mewn i'r gaea nesa wedyn wedi sefydlu'n gry, wedi cadeiranu allan yn achos y glaswelltir, ac wedi creu y ffynonell 'ma o stolon neu goesynnau sy'n rhedeg ar hyd y ddaear yn achos y y meillion gwyn. Ond wrth reswm un o'r problemau wrth ail-hadu porfa yn y gwanwyn ydy bod rhywun yn colli cynyrchiant o'r tir yma dros gyfnod y gwanwyn a dechrau'r haf sydd yn medru bod yn gyfnod pwysig iawn yn enwedig ar unrhyw fferm sydd wedi stocio yn drwm iawn. Ac felly'n aml iawn mae llawer iawn o ffermwyr yn gorfod ystyried ail hadu ddiwedd yr ha ne ddechrau'r hydref, achos erbyn hynny gan amla mae nhw wedi cynaeafu'r silwer ar gyfer y gaea golynol, mae nhw wedi cael y rhan fwya o'r defnydd allan o bori'r porfeydd, a mae hynny wedyn yn creu falle cyfnod lle mae yna chydig bach mwy o lacder, chydig llai o bwyse ar y borfa, a mae hynny'n creu cyfle i rai bobl ail hadu ar ddiwedd yr ha. Y broblem wrth reswm ydy yn fod hi'n bwysig peidio gadael i hyn fynd yn rhy hwyr. Mae pobl, yn enwedig yn y blynyddoedd diweddaraf, wedi cael hydrefoedd cymharedd, fwyn, cymarodd gynnes, wedi mynd i mewn ym mis Hydref yn ceisio ailhadu pryd hynny, a, a, o ddifri, mae hynny'n mynd yn hwyr iawn. Mi ddyle bod rhywun yn edrych ar ddiwedd Awst, dechrau Medi, Pan mae'r ddaear yn dal yn gynnes yn dwym, pan mae 'na ddigon o lybaniaeth i'r hade gael egino a thyfu'n gynnar, ac os ydy hynny'n digwydd wrth reswm, mae rhywun yn mynd i gael sefydlu cry yn yr hydref drost y gia fel bod y borfa'n barod i'w defnyddio wedyn yn y gwanwyn. Mathe o laswellt neu feillion mae rhywun yn ei ddefnyddio erbyn hyn wrth reswm yn rhoi dewis eang iawn, iawn, iawn, ac mae'n bwysig bod rhywun yn gwneud y dewis priodol, ac oherwydd hynny mae'n bwysig iawn, iawn cyfeirio at y rhestr sy'n cael ei gynhyrchu'n flynyddol gan NIAB, y National Institute of Agricultural Botany, ond hefyd gyda chymorth hefyd Hybygig Cymru a Dairy Co yma yng Nghymru. Beth sy'n digwydd ydy, os ydy bridiwr yn bridio glaswellt neu feichion newydd, maen nhw wedyn yn gorfod rhoid rhain ymlaen i gael eu profi, achos os nad ydyn nhw'n medru dangos bod nhw cystal neu well na beth sydd ar gael yn barod, fyddan wrth reswm ddim yn cynnig dim byd newydd i'r diwydiant, ac felly ar ôl cyfnod dwys o brofi, ma'r mathe gore yn gneud y rhestr, ac ma'n rhaid felly i ni ddefnyddio'r rhestr yma er mwyn sicrhau bo ni yn cymryd mantais llawn o'r holl waith bridio ac yn dewis y mathe mwya priodol ar gyfer 'n anghenion ni. Felly sut mae modd i ddod â'r rhywogaethau a'r mathau mae mewn i borfa? Wel, mae yna ddwy ffordd yn y bôn y mae rhywun yn medru ystyried. Un ydy ail hadu yn llawn, hynny ydy full reseed. Mae hynny yn meddwl bod rhaid i ni ddinistrio beth bynnag sydd yn tyfu yn y cae yn y lle cyntaf, Une drwy aredig neu drin y tir, neu efallai wrth chwistrellu gyda rhywbeth fel glyphosate, Roundup, fydd yn lladd yr hen dyfiant ac yn yn galluogi ni wrth reswm i gael cychwyn glân i ailddechrau'r broses. Y dewis arall wrth reswm wedi ceisio gwneud rhywfaint o'r gorau o beth sy'n tyfu'n bresennol, ac falle dod â hadau gwead i gynyddu y tyfiant o fewn y porth o hyd yno, a mae hynny'n meddwl rhyw fath o ail hadu rhannol ar sir Greasy, a hwnna yn golygu rhyw fath o driniaeth ymlaen llaw fel torri'r borfa yn silwer sydd yn agor bôn y borfa i fyny, mae hynny'n creu falle cyfle i fedru rhoi hadau mewn yn y mannau gwag, Neu ar y llaw arall, y rheswm mae modd defnyddio y drylliau arbennig sy'n mynd i greu falle rhes neu stribyn i mewn yn y cae ac yn gadael yr hade i mewn yn y sefyllfa yno. Gan amlaf, rheswm mae ffermwyr yn mynd i ddewis ail hadu llawn achos mae hynny'n eich galluogi chi i waredu'r chwyn, hefyd falle i oresgyn problemau yn gysylltiedig â strwythur Y pridd, achos mae'n aml iawn mae pridd ar dir glaswelltir oherwydd stocio'n drwm, oherwydd peiriannau, maen nhw wedi creu problemau dros yr amser ac mi fyddai'r rhyddhau y strwythur yno a gwneud y gorau o strwythur naturiol y pridd yn rhan bwysig iawn o'r broses i ddechrau. Wedyn, wrth reswm, mae yr edych gan amla yn mynd i fod yn rhang anenghreidiol, achos mae hynny yn galluogi chi gladdu'r hen dyfiant, mae o'n galluogi chi greu gwely glân yym wrth drin y tir hefo oged a pheiriannau eraill, ac wedyn mae o'n rhoid y cyfle i chi gychwyn o'r newydd. Mae ffrwythlondeb y pridd wrth reswm yn bwysig iawn. Un o'r pethau mwya sylfaenol ydy lefel y calch yn y pridd. Yn aml iawn mae priddoedd yn y gorllewin ac yng ngogledd y wlad yn medru bod yn gymharol asid oherwydd bod y glawiad mor uchel, oherwydd bod hefyd y pridd yn tueddu i fod yn naturiol wedi seilio ar siâl a mineralen neu o'r fath, mae'n gallu bod yn eitha' asid ei hun. Felly mae'n rhaid sicrhau bod y pH wedi godi yn ddelfrydol i lefel o chwech neu'n uwch na hynny ar gyfer porfa, ac mae'n rhaid felly meddwl ymlaen llaw. Yym, fel arfer wrth reswm, mae rhywun yn trin y tir ac felly'n defnyddio calch ar y tir ar ôl ei drin. Os 'di rhywun yn mynd i ailhadu'n rhannol ac ddim yn mynd i drin y tir, wrth reswm eto mi ddylid bod y calch yn cael ei roid ymlaen, falle i'r tymor blaenhorol, er mwyn iddo fo gael amser i gael ei olchi mewn i'r pridd a gwneud ei waith a chywiro'r pH. Ar ben hynny, wrth reswm ma' rhaid cael ffosffad a ma' rhaid cael potash, Mae'n bwysig bod rhywun yn profi'r pridd, mae'n bwysig bod rhywun yn sicrhau bod indecs y pridd yn ddau os yn bosib, ac mae hynny'n meddwl y dylid bod rhywun yn ystyried defnyddio efallai rywle rhwng ugain a hyd yn oed pan mae'r indecs i lawr yn un neu sero, cymaint â hanner can cilo o'r un o ffosffeid a potas fel rhan o'r broses ailrhadu fel bod nhw'n cael eu defnyddio ar y pryd mae'r hadau yn cael eu eu rhoid i mewn yn y tir. Felly, beth ydy'r rhywogaethau fydden ni'n hoffi gweld mewn porfeydd? Wel, heb unrhyw amheuaeth, yr y rhywogaeth pwysica ydy'r rhigwellt, sef yr aigras. A gan amla, mi fyddwn ni'n edrych ar ei gwellt parhaol, sef perennial ryegrass, achos dyma'r rhywogaeth sydd yn medru cyfuno'r holl rinweddau, y cynhyrchiant, y tymor hir o dyfu, yr ansawdd maeth a hyn a'r llall ydan ni'n chwilio amdanyn nhw, yn ogystal â medru gwrthsefyll pori, gwrthsefyll torri yn eitha' llwyddiannus gyda rheolaeth iawn dros gyfnod o nid yn unig blynyddoedd ond mewn rhai achlysuron degawdau hyd yn oed. Felly, mae gwaith bridio wedi mynd ymlaen ers ymron i gan mlynedd erbyn hyn yn Aberystwyth ac mewn llefydd eraill wrth reswm yn y wlad yma ac yn eangach yn y byd, ac yn ystod y cyfnod yno, maen nhw wedi medru dod i adnabod pa rywogaethau a pha rinweddau yn y rhywogaethau yno y maen nhw'n medru targedu er mwyn datblygu rhaglen bridio, ac yn enwedig dros yr. 20 mlynedd ar hugain dwetha, mae'r cynnydd flwyddyn ar ôl blwyddyn wedi bod yn sylweddol ac mae'r mathau newydd fel Aber Wulff er enghraifft sydd wedi bod ar y farchnad ers dim ond deunaw mis erbyn hyn yn cynyrchu falle ugain, bump ar hugain neu hyd yn oed deg ar hugain y cant yn fwy na'r mathau oedd ar gael yn yr wythdegau a'r nawdegau pan oedd enwau fel Aurora ac felly Cropper a hyn a'r llall yn gyfarwydd iawn i'r ffermwyr tu allan i'r rhigwellt parhaol. Mae rhai ffermwyr wrth reswm yn medru defnyddio rhigwellt Eidalaidd sydd yn borfa cynhyrchiol iawn ond yn byw am gyfnod byr iawn ac felly mi fydd rhaid adnewyddu hwnnw bob yn ddwy neu dair blynedd ac mae hynny wrth reswm yn adio at y cost ond mae o'n mynd i gynhyrchu yn ffraeth iawn yn y cyfnod byr hwnnw. Tu allan i'r Rhug Welldoedd does fawr iawn o weiriau sydd erbyn hyn yn medru cynnig llawer iawn i amaethwyr Yr unig un falle fydde Rhonwellt ne Timothy. Fydde yn bendant ar ffermydd defed, ar ffermydd cig eidion, yn medru cyfrannu at ansawdd y bwyd y bydde'r anifeiliaid yn ei bori. Mae nhw'n tueddu i gadw yn ddeiliog yn hwyrach i mewn i'r ha ac felly mae nhw'n cadwy i cynnwys o ynni, yn cadwy cynnwys o brotin. Mae nhw hefyd yn cadw'n wyrdd yn yr hydref a'r gaea. sydd eto'n eu gwneud nhw'n ddianiadol i ffermydd defaid yn enwedig. Felly mae Rhonwellt efallai yn mynd i fod yn un o'r rhai fydden ni ystyried. Ond i ffermwydd llaeth, mae bron a bod yn wahanol fathau o rugwellt a dyne'r stori sydd yn mynd i barhau cyn belled ag y gwelwn ni. Ar ben hynny'r rheswm mae Meillion yn mynd i chwarae rhan bwysicach dwi'n ystyried fel mae amser yn mynd yn ei flaen. Ar y foment dydy ffermwyr yn y wlad yma ddim ar y cyfan yn medru cael dim allan o'r Meillion yma i gymharu â'r potensial Mae meillion yn blanhigion neu'n blanhigyn o ansawdd arbennig o uchel, maen nhw'n mynd i gynnwys mwy o ynni, maen nhw'n cynnwys mwy o brotein, maen nhw'n cynnwys mwy o maetholion eraill nag unrhyw laswellt i bob pwrpas. Ac ar ben hynny, wrth reswm, maen nhw'n medru cyfrannu nitrogen, maen nhw'n medru ffficsio'r nitrogen 'ma o'r aer ac maen nhw felly'n gallu gwneud i fyny am nitrogen fydde fel arall yn gorfod dod allan o'r cwdyn neu allan o'r dom neu'r slurry fyddech chi'n ei daenu ar y tir. Ac mae'n rhaid felly ni ystyried y rôl maen nhw'n medru chwarae. Bydden i'n dweud mae meillion gwyn sydd yn mynd i fod yn fwya' perthnasol i ran fwya' ffermwyr achos mae gwahanol fathau Y dail bach, y dail mwy, fydde yn siwtio pori ac yn siwtio torri, ac felly wrth reswm maen nhw'n cynnig hyblygrwydd yn y math ynni o reolaeth porfa. Ond mae hefyd meillion coch yn chwarae rhan fawr iawn iawn, yn enwedig ymysg porfau tymor byr sydd mynd i gael eu torri yn silwer. Maen nhw'n mynd i barhau am falle dair, bedair blynedd, ac maen nhw'n mynd i ymateb yn dda iawn i gael eu torri yn achlysurol yn lle cael eu pori'n rheolaidd fel y bydde yym y meillion gwyn yn ei wneud.